He rita tonu te te mea. Te te e tahi ngā rākau ki te tonu nā hua anō ki te tehi rākau ka noho tonu tātou a he uri e nei rākau. Me ki te tēnā ina titiro i te tāne kaha. Titiro koe i te tāne kaha ka titiro koe i te kau. E nā rākau, kāre he whāngai, kāre he hua hei whāngai i nā manu e nā rākau, nō te mea ko ō rāua āhua rite tonu. Rite tonu, ana koinā nā ngā uri o mea, o Tāne rāua ko tērā o ngā wahine. E kī ana ō rātau pākeke, ka moe a Tāne, mōhio noa Tāne, me moe wahine kia whānau mai ai, nō te mea koia te matua, o te ngahere. Ana, e kore ia e kapi i te ngahere, me kore ia e moe wahine. Engari i te moe wahine ia, ana kua kapi i te ngahere. Ka whai tipuranga, hai whakatūranga mō te ngahere. Ana koirā ka moe. Moe tonu ia ko tana wahine tuatahi, ko Āpunga. Ka moe a Tāne, ka moe i Āpunga, kia puta ki waho, ana ko ngā rākau paku. Ngā mīti o ngā rākau. Tae noa ki ngā manu. Pēnei te tīrairaka nei. Pēnei me te mīmīro. Pēnei me te hōrirerire. E ngā manu. Koinā, koinā rā ā rāua tamariki. Tae noa ki ngā rākau. Ngā rākau i tino e ora o roto o te ngahere. Koinā ngā tamariki o te wahine tuatahi a Tāne. Ka moe anō Tāne. Ka moe a Tāne, ka moe i a Mūmūhanga. Te Apu Takiwaho, ko Kaiwaka, ko Mangeo, ko Pukatea, ērā momo rārangi kōrero. Kua tae haere ēnei ki ngā rākau nunui, ngā rākau roroa, i tū ai te māra a Tāne. Tuatoru ka moe a Tāne, ka moe e a Tūkāpua. Te Apu Takiwaho, Ko Rimu, ko Matahi, ko Kahika, whai rā wā rātou wā rāuna tamariki. Ana, whai rā katoa e te honga rākau nunui e tū nei roto i te ngahere. Koinei ngā rākau rōroa. Ka moe anō Tāne, ka moe, i a Hinewaoriki. Kia puta ki waho, ko ētahi anō o ngā rākau nunui anō, rākau pēnei me te Apeni a Tāne Kaha Māne, i a rāua ko Kau. Ko ēnā rākau karekau he hua o ēnā rākau, engari he kākano rāua, engari kāre he hua hai kai mā ngā manu hai kai rānei mā te tangata. Ono, ka kitea he mahi mārama e nā rākau koinei i homai ai e nā rākau, he tāhū whare e nā mahi mā rāua, he mahi waka e nā mahi. Ana, ka moe anō a Tāne, ka, ā, ko mea tētahi ko Tōtaranui, whai rā. He huhua ngā tōtara. Ko Tōtara, ko, ko Papa Tōtara, koe rā te tōtara, te tōtara e kainga ana e te tangata. Papa Tōtara tēnā. He, he, he āhua, He āhua wherowhero nei ngā hua. Ana, ko tōtara pōriro, ko tērā tōtara, e, koe rā te tō ngā tōtara nunui tonu, engari kāre noho he take, koe rā hoki ki ia he pōriro. Ā, taka iho ki te tōtara, he tōtara nui e mahia nei hei whakairo. Ā, koinā te tino tōtara o rātou. Ngā mahi mā ēnā rākau, he mahi, mahi tapu, he mahi nunui. Ko rāua ngā rākau e tīkina atu ana hei. Hei mea, hei. Hei tāhū, hei tāhū whare, whare nui. Mō tāna e whakapiripiri. Koinā te kaipupuri i ngā tamariki a Tāne. Koinā te mahi a ēnā o ngā rākau. Nā, ka moe anō a Tāne. Ka moe a Tāne, ka moe. I a Rurutangiakau. Ka moe i a Rurutangiakau. Ka puta ki waho ana, ko Tawa. ko Karaka, ko Hīnau, ko Miro, ko ēnei rākau o ngā rākau nunui, koinā rāua tamariki whāngai tangata. Ngāhua, ko te tawa, he pōkere, koinā te ingoa ngāhua o te tawa, he pōkere, hai kai māra mā te tangata. Tae noa ki te karaka, ahakoa he paihana o te karaka engari ka mahia e rātau Kua pai te paihana ana kua kainga e te tangata. Na, na, na, koina a raua tamariki. Na, ka moe ano a Tane, ka moe i a Rere noa. Kia puta ki waho, ko nga rakau whiri, tera rakau nga tamariki a Rere i ki ai ta paina i a Rere noa tera ma ku i a Rere noa, ka tipua kei te oneone ana ka Rere noa iho. Engari pa ana ki tetahi mea, takawiri tonu atu. Kua mau, koinei te paina ai, ko Rere noa. Ana, ka puta ki waho ko Pirita, ko Aka, ko Tātarāmoa, ko Kiekie, ā, he nui rātou. Ana, nā Tāne rāua ko Rere noa. Koinei ā rāua tamariki, he aka. Ana, te mahi a ēnā mea a te aka, he waiga i roto, Hei rongoa, hei unu hoki. E, ko tēnei aka, koinā te tihi wai reka katoa mō te unu. Koinā te wai ākona ana e ngā pākeke. Ka kore koutou e whiwhi wai hei unu i roto i te ngahere, i ngā maunga rānei. Kimihia i te aka, kai konā he wai hei unu mō koutou. Ana, ki te tapahia e koe te aka, araro nei, tiki te, kātahi koe te tari i te wai kia maturu iho kāre he wai. Engari me tapahi koe a raro me runga, a te noto wai ka rere. I te tapahia e koe ko raro noa iho, kua piki te wai, ka rehe kei ho. Ka note ake e hia te wai ki runga, koira i tapahia e koe i runga me raro. E whakapiri atu ai ki te rakau, ka waiho ai to pire ki a, ano, kua rere iho to wai ki roto. Ka moe ano a Tane, ka moe. I a Puma. Kia puta ki waho, ano, ko Makapono, ko Mamaku. ko Whēki, ko Pūnui, ko Kapona, ko Mauku, ko Kiokio, ko Petipetu, koinā ngā tamariki. Ā, koirā i mōhio e ō tātou pākeke ko mea tēnei hai pupuri i te whakapapa o Tāne. Ka moe anō a Tāne, ka moe i a Tūtoro whenua, kia puta ki waho o Rāraue. Ana, koinā ngā huonga o ngā pūtake e kainona te, te aruhe. Ka moe ano a Tahane, ka moe i a Hinemahang kia puta ki waho, ko Toetoe ma, ko Kakaho ma, ko Patate, ko Tutu, ko Makomako ma, ko Parapara, Koinā ā rāua ko kō tukutuku, koinā ngā tamariki a Tāne rāua ko, ko, ko Hinemāhau. Ka moe anō Tāne, ka moe i a Hūna kia puta ki waho o tērā i kōrero hea rae tātou ko te harakeke. Ka moe a Tāne, ka moe i a Tāwharanui kia puta ki waho ko Kiekie, anei e kai ana nei he tāwharo, he kiekie. Ka moe i a Tawake, Toro kia puta ki waho, ko Kahi kātoa, ko Mānuka, ana me tētahi anō nā Mānuka nunui, mea ko Mānu. Koinā e nā tamariki āna, ā, tae noa ki a Waipuke. Ā, koinā te kai whakamākūkū i te whenua e tipu ai ēnei tamariki katoa a Tāne mā te wai hoki. Nā, ka kite a Tāne, kua. Kua whiwhi tamariki ia. Kātahi ia ka whakaaro, kāti, kia rerekē ake ia i tana whānau, ka huri ai hei manu. Ana, ka noho koinā tāne he manu. Kātahi ka tīkina atu e ētahi o tātou pākeke te whakatau o ngā ringaringa e toru o ngā matikara e toru rā me te kipa. He tohu mō tāne he manu hoki. Ana, ko te manu e toru ngā matimati me te kipa kai muri, ana, i tīkina atu rātou hai tohu mō Tāne. Koina ana a Ringaringa e toru e kita nei tēnei, ēnei kōrero rā, ēnei, ēnei kōrero ēnei, waihoiho, hei e rātou mā. Nā, koinei nā Ka oti ka tū ko te ngahere a Tāne. Koinei i mōhio ai i heke iho ai ēnei kōrero hai kōrero ki a tātou, hai tohutohu i a tātou. He mea tēnei rākau nā, pēnei te, anei pēnei me tēnei he rau, he rau rēkau, ā, tō te ata hei rei inoa rā he mano, Mano no tetahi ingoa ona. Ana, e Hanehane, ena mea, koina na tane rau ko Apunao ena. O nga rakau iti ena. Kua korero mo te ngahere, he tapu te ngahere. Ana kua puta ano tera korero a tatou pakeke he tapu te ngahere. He tika hoki ta ratou. Manaakihia te ngahere. Kaua hei noho ka haere noho ka turatura ki a tae. Koinei i puta ai tēnei kōre mō Rereno, mō Rātau. Tērā mō Rākau te rāta, tēnei. Kai te pakekehanga o ēnei rāta, ka mate te rākau nei. Koinei te kaiwhāngai i a ia, tō te mutunga atu ka riro ia i te rāta, kua tū o te rāta, ana, e kite nei tātau e tū nei nā rāta nunui nei. Koinā nā mea patu. Koinā ka puta tēnei kōrero. Rātāware, rātāware. Noho noa koe ka tuatua i a Tāne koia i whekī, koia i whekā. Rere mai ko te konga koia i piri, koia i mau. Rere mai ko te mārama koia i piri, koia i mau. E tū Tāne kia torotika tō tū, tihē, mauri ora.

Nāhuatara e pā ana ki te, ki te houhi mō tērā āhua. Ana ko tōna kiri, me mei te tapahia koe tōna kiri, e hia whakapaparana kiri kai roto atu. Ana koirā nāhuatana whakapuru o nā kuiara, mehemea kai roto i te huhua o te tangata. Mehemea hoki kai te kāina āe ki ana o tātou koroua waiho ana te, te ao a te Atua kia rere ana. Ka mutu ko taua kiri rā, kai reira, kai roto ētahi tonatona e mea ana, e, e pihipihi ake ana, ka waru mai koe Ka rau ki roto i te wai kia tete. Ana ka waiho ki roto i tahi, tahi pātara, mau mo te wera o te, o te tangata ka pani atu koe i ra. Ne, kia mau ai te tiere. Ka mutu koina te to na ra, na rakau e, e mehia ana na koroua hei haere puihi, hei pia naunau. Hei aha, hei, hei wahi mai te ware o roto i te wai, kia kore ai e maroke te waha. Ko te, ko te houhi, me tona ahua ano, Na etahi piupiu e mahia ana e o tatou mātua i mua i te i te mohohana ki te ahuatana o te harakeke, a i rite tonu atu ki na raro tona ra te ahu o na piupiu. Ka mutu koira tonu ano te ahuatana hei whatukākahu mo ratou. Ko te ko te kiri o te houhi. Ko ona take. Mehemea ka warua te kiri o ōna take, katahi ka kōhua ai te wai kia wera tonu. Mo nā Puroi Wiwhati. Mo nā Puroi Wiwhati ana ka pēhi, i te ata i te ahiahi. Ko te werahana atu ko te paina atu. Tekau nā rā kua hono. Rite tonu te kaha o te o tērā rākau a ki to ki to te kōwhai. Ko te kōwhai he mahi katoa o o nā huatana katoa. Ko nā rau. hai tahi mai nā, nā kino nā toto. Ko te kiri, ka warua te kiri ki te taha rāwhiti, koinei tētahi rākau tipu kei waho o te, o te nahere. Ka waru mai te taha ki te, ki te rāwhiti, nā ko tōna kiri, hai kaukau, hai pēhi mamae, pērā anō me tō te, mō tō te hou hira, mō nā puehu whati. Tae noa hoki ki tana, ki ana take. Ko ana take ka warua te kiri, ka kōhua, paku noa, mō te mona wāhine hapū whāiti te ara, puta o te, o te pēpē, i whāiti ai nā roto i ana mahara, i roto i ana raruraru, ka kukuti haere te, te ara, te ara puta o te tangata. Hei reira ana kua kōrero rātou ki te rākaura, kua kōrero ki te matua, kua kōrero atu ki te, ki te mea i roto i te puku rā, ā, anei te āhua mōu. Hei te pakaru hana mai, ka pēneki kei te i te pakaru nei o te parapara. Kāre ā taha whēnei te nā pēpē ā i maunu noho nei. Engari koira te āhua tana keria ki te kōwhai. Me mea hoki tātou e tiro ana kua kite au i te i te ao Pākehā i tirohia e hau. Ko tā rātou he kuhu naihi tonu atu ki te aroaro ka tapatapa ahi, ka nono mai. Nō reira he pai ake tātou tā ō tātou mātua ā, i roto tonu atu e whakanaro ana. He aha ai? Kia aua te hau ki Tāpopatūānuku, kia aua anō hoki.